Men bu ýatlama goşgymy Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Daýhan obasynda ýaşap, altmyş ýaşynyň içinde aramyzdan juda ir giden Nury agamyň ýagty ýadygärligine bagyşlap ýazdym. Bir nokada gözüm dikip oýlandym. Sen hakynda ýazmak agyr Nur aga, Niçün ykbal saňa gülüp bakmady, Seretdim çepime, seretdim saga, Göz öňüne getirip kän bir hyýalla, Gerdenimde çekip bilmedim derdiň, Indi welin, Taňry ýardamçyň bolsun, Ol dünýäňi abat eýlesin merdim. Müň bir pikir duman boldy başymda, Niçin saňa gülüp bakmady ykbal? Özüň bilen gitdi niýet arzuwlaň Aglar bu derdiňe görse dilsiz lal Her bir zada dogrusy ynjytdyň ýürek Seniň ömrüň altmyş ýaşa baglymy? Arzuwyňda toý tutmakdy balaňa Öýlendirip ýetişmediň döwlet ogluňy Toý tutjakdyň ulusy ýyl çagyryp Öýüňde aýdyljakdy aýdym gazalam Ýetim galdy seniň iki perzendiň, Ogluň Döwlet, gyzyň Sagözelem. Bibi doganjygyň ýurdun täzeläp, Ynjytdy dünýäňi, ýakdyl-a ömrüň. Öz derdiň özüňe ýetik mahaly, Özüňem gidiberdiň içine ümrüň. Iki müň ýigrimin iýul aýynda, Gözüň baky ýumduň ýigrim sekizi, Ajal senden üstün çykdy gerçegim, Sowuldy ýürekleň gunçaly ýazy. Aga Nyýaz, Ýazýewi töre hem bäşim, ýazda ýalar, ýöne seni görmek ýok. Egin-egne berip ýakynlaň bilen dagy mindi bu dünýede ýörmek ýok. Döwlet ogluň bilen Garly inimiz göterip bilmedi agam tabydyň, çünki ýetim galdy ýat ýurtda ogluň bu ýat ilde gördidiň sen perýadyn. Ýaşasadyň agtyklaryňa guwanyp. Toýuňyz sowardym baryp mugtuna, Inçe arzuwlaryň içiňde gitdi, Guwanmadyň ýeke ogluň bagtyna. Janyň aýamadyň maşgalaň üçin, Sen zähmet çekdiň azlaga irmän, Arzuwyňa ýetirmedi gysgajyk ömür, Içiňde gitdi-le ençeme arman. Sen hakynda ençe öwgüli sözler. Şygyrlamda pikirlemde ýatlama ýöne welin armanlyja gitmegiň şagyrdy dogrusy batyrýar gama. Sen hakynda näçe ýazsaň az welin ýöne ýazdygymça ynjaýar ýürek. Bu gün topragyňda sessiz ýatyrsyň heniz bu dünýä bu ak dünýä gerekdiň gerek. Sen ýatlap aýaty bir okarys. Jaýyň jennet bolsun iman ýoldaşyň. Ýöne ýüregimde düwün bolup dur topraga garly armanly başyň. Bilýän, ruhuň ýaşar seniň ebedi, ogluň döwlet arzuwyňa ýetirer. Adyň dowam eder ýeriň ýüzünde enşallata ogul agtyk getirer. Ölüm dowamyňdan baky daşym bolsun. Hernä ýeňil bolsun seniň topragyň. Sen Allanyň huzuryna gowuşdyň, rahat ursun bu dünýede kükregiň. Lebaply bäşime ýazyldy setir, Döwlet ogluň seni asla unutmaz. Rahat ýat Nur aga, birahat bolma, arzuwlaň hasyl bor. Hiç ýerde ýatmaz. Nury aga jaýyň jennet bolsun ahyretiň abat bolsun topragyň ýeňil bolsun ýaşap bilmedik ýaşyňy ogluň Döwlet jana gyzyň Sahygözele bersin işalasa adyň ýerde ýatmaz ýaşulim adyňy enşalasana agtyk çowluklaryňa goýular jaýyň jennet bolsun agam.